א גוטן ערב שבת קודש טייערע אידן, יעצט איז ערב שבת קודש פרשת כי תשא, מיטן אייבערשטן זיל ווען מיר לערנען די משנה יומי, מסכת סוכות, פרק א', משנה ו'. פאר איך גיי ווייטער, פאר איך לערן די משנה, וויל איך ענק זאגן עפעס פערסענאל. געווענטליך האב איך ליב פארצולערנען א גאנצע משנה, א דבר השלם, און ווען איך קוק מיך פאר די משנות איז אלץ טרעף איך אזויפיל זאכן וואס צו זאגן, אז בעצם יעדע משנה פאר זיך וואלט איך געקענט פארלערנען איין משנה במשך א גאנצע יאר, אזויפיל סחורה איז דא דערויף, אזוי מ'זעט הייליגער רבי מענדעלע רימינובער האט גערעדט פון פרשת המן איין און צוואנציג יאר, די תורה איז אזוי טיף מ'קען רעדן און רעדן. סאו איינע פון די שווערסטע ארבעט מיינע איז ווען איך גרייט מיך צו א שיעור צו קאנדענסן און פרובירן זיך צו האלטן אין צען פופצן מינוט און נאך אלץ געבן א גוטע מעסעדזש און גוט אפלערנען די משנה. אבער משום מה האט מיר זייער געבאדערט אז די משנה ספעסיפיקלי האב איך געמוזט צוטיילן אין צוויי. איך האב עס נישט געקענט מצמצם זיין. עס האט מיר געבאדערט ביז איך האב מיר געכאפט היינט אינדערפרי איין מינוט הלא דבר הוא. די פרשה, פרשת כי תשא, רעדט מען דאך פון די מחצית השקל. וואס איז דאס מאכט עס א שקל? העושר לא ירבה, והדל לא ימעט, נאר געב מיר מאכט עס א שקל א האלבע שקל, פארוואס? די רבונו של עולם האט אונז געוואלט ווייזן אז אין ארדער צו זיין א גאנצע איד מוז מען האבן א חבר, מוז מען האבן א חברותא, אורייתא קדשא בריך הוא ישראל חדי, אין ארדער צו זיין אן אמת'דיגע ערליכע איד מוז מען האבן א חבר, ס'מוז זיין א מאכט עס א שקל, מוז עס צוטיילן אין צוויי, און ס'קומען צוויי אידן אינאיינעם, און זיי געבן צוזאמען א מחצית השקל קומט עס אויס א גאנצע שקל. סאו קען זיין פאר דעם האט דער רבונו של עולם אזוי צוגעפירט אז פונקט די משנה וואס כ'האב פארגעלערנט נעכטן און היינט זאל ווערן צוטיילט ווי צוויי האלבע שקלים אלץ א רמז ווי וויכטיג ס'איז וואס אונז גיימיר לערנען די משנה כנהוג וככדו'. אבער לאמיר גיין על הסדר, לאמיר נישט פארן צומישט, ווייל ס'איז דא אידן וואס האבן שוין אפשר פארגעסן וואס מ'האט נעכטן געלערנט. סאו לאמיר אנהייבן די משנה. זאגט די הייליגע משנה, ישעי' בן פרחיה אומר, ישעי' בן פרחיה וואס ער איז געווען דער נשיא זאגט דריי זאכן, סיי לכאורה אז וועסט דיך מאכן א רב, וואס דאס האט מען נעכטן מסביר געווען וואס ס'מיינט, וקנה לך חבר, וועסט דיך קויפן א חבר, ואבער דאן איז כל אדם לכף זכות. ס'איז דריי זאכן וואס בעצם קען מען טראכטן אז די דריי זאכן האבן נישט קיין שייכות, אבער ס'האט נאך איין בעל שייכות. און נישט נאר דאס, ס'איז וויכטיג אויסצוהערן די נעכטיגע שיעור כדי צו פארשטיין די נחיצות און ענינים וואס אונז גיימער היינט רעדן. איינס איז געקניפט אינעם צווייטן. סאו סיי לכאורה אז האבן מיר נעכטן גערעדט ווי וויכטיג ס'איז א מענטש זאל האבן א רב, א מורה דרך, און וואס מיינט דאס א רב? א רב מיינט אז ער איז דער וואס קומט מיטן קאנטשיק, ער זאגט דיך מוסר, און פאר דעם שטייט אי מורא רבך כמורא שמים, א רבי דארף מען מורא האבן, מען דארף נישט ליב האבן. נאכדעם קומט ער זאגן קנאי לך חבר, נאכדעם וואס דו האסט שוין דעם רב, יעצט דארפסטו האבן דער גוטער חבר, דער נאנטער חבר. פארוואס דארף מען עס האבן? זייער פשוט. פשוט'ע משל, ווען א מענטש האט א סטיקי נאוט אין די בעג, ווייסט ער אז האט א סטיקי נאוט אין די בענק? ניין. יעצט פאר דעם דארפסטו האבן א רוף מיט א חבר. ס'דא געוויסע סטיקי נאוטס, ס'דא געוויסע זאכן וואס דו טוסט וואס דו גייסט נישט כאפן אז דו טוסט עפעס ראנג. ווייל אדם קרוב לעצמו, א מענטש זעט זיך אליינס, ער זעט נישט וואס אנדערע זעען. ס'דא געוויסע זאכן וואס ער גייט טון וואס איז אקעגן די תורה. פאר דעם דארפסטו א רוף וואס ער באמערקט אז דו טוסט עפעס ראנג זאל ער צוקומען דיר זאגן, העי, דאס איז נישט אויסגעהאלטן. נאכדעם איז דא געוויסע זאכן וואס טאמער דיין רוף וועט דיר עס זאגן, וועסטו דיך פילן אומקאמפארטעבל. פאר דעם דארף מען האבן דער גוטער חבר, דער חבר זאל דיר זאגן די אנדערע זאכן וואס דער רב קען דיך נישט זאגן, נאך מער פון דעם, וויבאלד דו האסט מורא פון דיין רב, וועסטו נישט גיין פארציילן פאר דיין רב געוויסע זאכן, ווייל דו האסט מורא פון אים. דא קומט אריין דער חבר, א עכטער חבר מיינט אז מען קען מיט אים אלעס רעדן, אזוי ווי מען מען באלד זען. דער רמב ם זאגט די קנאיליכע חבר, וואס מיינט עס די קנאיליכע חבר? זאלסט אויסגעבן אויף אים אסאך געלט, זאלסט משקיע זיין אין דעם חבר. סאו מענטשן וועלן פרעגן איך פארשטיי נישט, קנאיליכע חבר מיינט אז מען זאל אויסגעבן געלט אויף א חבר? דאס מיינט ער גייט נאר זיין דיין חבר ווען דו האסט געלט? נישט דאס מיינט נישט, משנה מיינט נישט אז נאר ווען דו ביסט א גביר און דו טיילסט געלט פאר א צווייטן דעמאלטס וועסטו קענען עפארדן א חבר. די פאזע ממון האבן מיינט עקארדינגלי צו דיין טאש. און ס'מיינט נישט דווקא געלט, ס'מיינט ארבעט. די מציאות איז אז א זאך וואס א מענטש האט אין דעם משקיע געווען כוחות און געלט, העט ער נישט מזלזל זיין דעם און ער וועט אכטונג געבן אויף דעם. אזוי ווי מ'זאגט אין די וועלט, גרינגע געלט וואס קומט אריין גייט ארויס גרינג. ווען א מענטש געווינט א לאטערי, געווענטליך אין זייער א קורצע צייט פארלירט ער דאס גאנצע געלט. פארוואס? ווייל ער האט נישט געארבעט פאר די געלט שווער. מה שאין כן געלט וואס מען פלאגט זיך אויף דעם, די געלט האט א איז א בר קיימא, ס'בלייבט, פארוואס? וויבאלד האסט אזוי שווער געארבעט אויף דעם, האסט אזוי זיך געפלאגט אנצוקומען ווי דו ביסט אנגעקומען, ממילא וועסטו אכטונג געבן פאר דו געסט אויס דאס געלט צו טראכטן צוויי מאל, און דאס עס אפהיטן. די זעלבע זאך מיט א חבר, דאס וויל דער רמב ם זאגן. זאלסט אינוועסטן אין דער חבר. זאלסט טון פאר דיין חבר זאכן וואס קאסט דיך געלט און צייט, כדי זאלסט נישט מזלזל זיין דעם חבר, און זאלסט אנהאלטן דעם חבר. און די זעלבע זאך אויף פארקערט. די חבר זאל אנהאלטן מיט דיר אויך אפילו ווען ס'גייט אים נישט גוט. ס'שטייט א מורא'דיגע סטעיטמענט אז א איד, די גרעסטע צדיקי הדור וואס דאווען ביחידות, קען נישט פועל'ן וואס די גרעסטע אדם פשוט פועל'ט ווען ער דאווענט מיט מנין. ווייל ווען ס'איז דא א אחדות צווישן אידן, מיט די אחדות קען מען פועל'ן אן א שיעור זאכן. אחדות איז די שטערקסטע זאך. נאך מער, כ'האב עס געזען אראפגעברענגט פון צדיקים אז אהבה, ליבשאפט, איז בגימטריא דרײַצן. דרײַצן איז אחד, איינס. אבער צוויי מאל דרייצן קומט אויס זעקס און צוואנציג, כמנין שם הוויה. ווען א איד וויל באמת דינען דעם אייבערשטן, ער וויל באמת דינען דעם אחד, זעט צו האבן א אהבה מיט א צווייטע איד, א כשר'ע אהבה, א ערליכע אהבה, א אמת'דיגע אהבה, און צוזאמען די צוויי אהבות וועט אויסקומען זעקס און צוואַנציק, וועט מקיים ווערן וואס שטייט אין חזל, הורייסו קדשו בריחו וישראל חד הוא. איצט מיר גייען ווייטער. פארוואס איז אזוי וויכטיג צו האבן א חבר? די משנה נוצט די לשון קנייה קויפן, ס'איז א לשון פון א קנין, ווער ס'איז געווען אין גמרא ווייסט וויאזוי איז מען קונה א זאך, מען איז קונה במשיכה, למשל א בהמה מיט אפענע שלעפ. קנין איז במשיכה. וואס מיינט א אמת'דיגע חבר? א אמת'דיגע חבר מיינט אזא איינער וואס משיכה וועט דיך ארויסשלעפן פון די שווערסטע מצבים. דהיינו. דער הייליגער רבי רבינו מפשיסחא זכות יגן עלינו זאגט א מורא'דיגע זאך בנוגע א חבר. מ'זעט ביי די מעשה פון יהודה ותמר. יהודה איז דורכגעפאלן. ס'געווען גרויסע בושות. שטייט דארט אין פסוק אז ער האט צוגעזאגט פאר תמר אז ער גייט איר שיקן א גדי יהואיזם, און ס'שטייט ווי אזוי האט ער עס געשיקט, וישלח יהודה את גדי יהואיזם ביד רעי', דורך זיין חבר האט ער געשיקט די גדי יהואיזם, לקח את הערבה מיד האישה. אינטערעסאנטע זאך. ער האט נישט גענומען סתם א שליח אין די גאס און אים געזאגט איך דארף איינעם שיקן עפעס א פרעמדער מענטש א מעסענדזשער סערוויס גיי טוה עס פאר מיר ניין ניין ניין ער האט גענומען זיין נאנטסטע חבר און מיט אים האט ער דאס געשיקט אין אנדערע ווערטער יהודה האט דערציילט פאר זיין חבר אז ער איז נכשל געווארן זאגט דער הייליגער רבינו מפשיסחא אטע דאס מיינט א גוטע חבר דאס איז די וויכטיגקייט פון האבן א גוטע חבר ס'איז אסאך מאל א מענטש האט א שווערע מצב ער פאלט דורך ברוחניות צו בגשמיות, און צוליב דעם וואס ער פאלט דורך, פירט ער אזוי צוקלאפט און צובראכן, אז דאס אליינס ברענגט א שווערערע מצב און נאך א שווערערע מצב, דאס איז סיי בעניני רוחניים און סיי בעניני גשמיים, למשל, א איד, חס ושלום, דערלייגט זיין פארמעגן, ער האט געטון א שטות אין דער ביזנעס און ער האט פארלוירן זיין גאנצע נכסים, און אויב וועט ער זיך שעמען צו דערציילן פאר מענטשן וואס זיין מצב איז, וואס גייט געשען, מען זעט עס אסאך מאל, ער וועט שפילן גביר ווייטער, און ער וועט זיך נישט גיין שולח צו זיין, ער וועט זיך נישט גיין אויסרעדן צו קיינעם ווייל ער שעמט זיך. און אזוי האט ער נאר מאכן זיין מצב ערגער און ערגער און ערגער, און ווען ס'וועט קראכן וועט עס קראכן בכח רעש גדול, אז פון דעם צוריק צו קומען וועט זיין זייער שווער, די זעלבע זאך איז מיט רחניות, א מענטש טוט אן עבירה, טאמער האט ער נישט צו וועמען צו רעדן, וואס גייט געשען? ער גייט זיך פילן אזוי צוקלאפט און צובראכן אז ער האט נישט קיינעם, אז ער גייט טראכטן ביי זיך, איך האב שוין מילא געזינדיגט, לאמיר פארן ווייטער. ס'איז דא הייליגע רבנים מפרשת חרדים צום גאוס פון יהודה, ער וואלט געקענט שיקן א מעסענדזשער סערוויס, ניין! ער האט עס געשיקט ביד רעי א י, ער האט גענומען זיין נאנטסטע חבר און ער האט אים דערציילט זאלסטו וויסן איך בין דורכגעפאלן, איך וויל זאלסט וויסן דערפון. פארוואס? ווייל א אמת'דיגע גוטע חבר וועט דיך ליב האבן עניוועי, אנקאנדישאנעלי, נישט קיין חילוק צו ביסט דו יא דורכגעפאלן אדער נישט. נישט אזוי ווי מען דערציילט אז ס'אמאל געווען א גביר וואס האט געהאט אסאך געלט, און ער פלעגט שטיין אויבן אן אין בית מדרש לעבן די רב ווייל ער האט געהאט אסאך געלט, ויהי היום, ס'איז געווען א גלגל החוזר און ער האט פארלוירן דאס גאנצע געלט. ווען ער האט פארלוירן די גאנצע געלט האט אים די גאבע פון בית מדרש מרמז געווען אז ער זאל זיי מוחל זיין און גיין זיצן אין די בעק ווייל ס'איז דא גענוג חשוב'ע אידן וואס דארפן דאס פלאץ. האט אים זייער וויי געטון און אסאך אידן האבן דאס שוין געפילט. ויהי היום איז א גלגל החוזר און צוריק געווארן א גביר און די גאבע זאגט אים קום צוריק ארויף אויבן אן. סא, ערלעדיגט ער גייט צוריק ארויף אויבן אן. עס קומט נאכן דאווענען קבלת שבת און דער עולם גייט אדורך זאגן גוט שבת פארן רב און מען קומט אים ווייטער זאגן גוט שבת. איז דער ערשטער מענטש צו אים קומען זאגן גוט שבת האט ער געזאגט גיי זאג גוט שבת פאר מיין בערזל. ווייל איך בין דא געווען לעצטע וואך אויכעט, איך בין דא געווען א האלבע יאר צוריק אויכעט, דעמאלטס האסטו מיר נישט געזאגט א גוט שבת, פארוואס זיך האב נישט געהאט קיין געלט? יעצט ווייל איך האב געלט קומסטו מיר זאגן גוט שבת? גיי זאג עס פאר מיין בעל זאגן. א גוטער חבר זאגט דיר גוט שבת, סיי ווען דו ביסט א עושר און סיי ווען ס'גייט דיר נישט גוט. און דאס איז די סימן ווען דו ווילסט טעסטן ווער ס'איז דיר באמת א גוטער חבר, יעדער מענטש האט אין זיין לעבן צייטן וואס ער גייט ארויף און אראפ. און ווען דו ביסט אונטן, סיי ברוחניות צו סיי בגשמיות, די אידן וואס בלייבן מיט דיר, נאו מעטער וואט, זאלסטו וויסן זיי זענען דיינע אמת'דיגע חברים, די סארט אידן זענען מקיים וואס דער רמב ם זאגט אז אויף דעם חבר זאלן זיי זיין גרייט צו מפזר זיין ממון הרבה, און מען זעט עס טאקע, עס איז דא אסאך מאל אידן וואס האבן גוטע חברים און זיי וועלן באגלייטן דעם חבר אין די שווערסטע מצבים, און זיי וועלן אויסגעבן געלט פאר אים, און יו נאו וואט, אין אזא פאל וועט עטס אייביג זען, דער חבר וועט זיך ספעטער צוריק אויפבויען, ער וועט אנהייבן צו מצליח זיין, פארוואס? ווייל ווען צוויי אידן האבן זיך ליב הערשט א ברכה און סוף כל סוף העלפט די אייבערשטער און דאס מיינט די משנה צו זאגן קנאי לך חבר קנאי במשיכה א גוטע חבר שלעפט דיך ארויס פון א שווערע מצב פארדעם איז אזוי וויכטיג צו האבן א חבר און פארדעם ווען ס'גייט דיר יא גוט און דו האסט געלט צו מפזר זיין ממון הרבה זע עס צו מפזר זיין אויף אזעלכע סארט מענטשן וואס דו ווייסט אז זיי וועלן זיין מיט דיר אויך ווען ס'וועט דיר נישט גוט גיין. ווייל ס'איז א גלגל החוזר, איין טאג איז גוט און איין טאג נישט, און אין ארע מ'זאל זיך קענען צוריק ארויפכאפן ווען מ'איז אונטן, מוז מען זיך צוגרייטן, להזהר גדולים על הקטנים זאג איך אייביג, ווען ס'גייט דיר יא גוט, ווען דו ביסט גרויס, גרייט דיך צו אויף א רעיני דעי, זוך דיר אויף א גוטן חבר און זיי משקיע אין אים אז עס זאל זיין פאר דיך דא אויכעט ווען ס'גייט דיר נישט גוט. איך גיי דא דערציילן א מעשה פונעם הייליגער ווילנער גאון איך געדענק נישט צו כ'האב עס שוין דערציילט צו נישט, כ'האב נישט קיין נפקא מינה, ס'איז גוט צו דערציילן נאכאמאל אפילו טאמער כ'האב עס געזאגט. הייליגער ווילנער גאון איז אמאל געזיצן און געלערנט. און בשעת ער האט געזיצן און געלערנט און געווען אזוי פארטיפט איז א תלמיד זיינער אריינגעקומען און ער האט געגריסט דעם רעבען און דער רעבע האט אים איגנארט די הייליגע ווילנע גאון האט אים איגנארט דער תלמיד איז געווען אויס מענטש און איז ארויסגעגאנגען און ער האט געהאט א גוטע חבר אינדערויסן האט אים געזאגט פארוואס דער רעבע ברוגז אויף מיך וואס האב איך געטון איך האב געטון עפעס ראנג איז דער חבר אריינגעגאנגען צום ווילנע גאון און ער זאגט אז מיין חבר האט זיך אפגערעדט אז דער רעבע איז אים מדחה דער רעבע איז אים מרחק דער רעבע איגנארט אים איך איגנאר אים חס ושלום דאס הייסט ער פריער דא געווען און געגריסט דעם רעבען דער רבי האט אים נישט געענטפערט אה איז דער הייליגער מגן איך בין געווען אריינגעטוהן אין א שווערע סוגיא איך האב פשוט נישט געכאפט ווי דאס איז אריינגעקומען איך האב בטעות נישט געהערט נו אויב אזוי אז ער געהאט עגמת נפש מי לאמיר אים געבן א ברכה דער אייבערשטער העלפן ער זאל לעבן ביז די הונדערט יאר דערציילט מען אז דער איד האט מאריך ימים געווען ביז די הונדערט יאר און ווען אימער מען האט אים געוואלט רופן א דאקטער האט ער קיינמאל נישט געלאזט זאגט איך האב א ברכה פונעם הייליגער ווילן נגעון אז איך גיי לעבן הונדערט יאר וכן הלאה און ער האט געלעבט ביז די הונדערט יאר און ער איז אוועק ממיתת נשיקה ביי די הונדערט מורא'דיגע מעשה. אבער די מעשה האט זיך געקענט אויסשפילן אינגאנצן אנדערש, ווען די אינגערמאן האט ווען נישט א גוטע חבר וואס גייט אריין פאר אים צו ווילן נגעון פרעגן פארוואס די רבי איז אים מרחק, און ער גייט ארויס אינגאנצן צובראכן אז וויל נגעון איז אים מרחק, וואלט ער געקענט ווערן מורא'דיג צובראכן פון דעם, וואלט אנגעהויבן צו טראכטן ווער ווייסט, אפשר וויל מיר די רבי שוין נישט קענען, איז ער שוין נישט געגאנגען צו דעם רעבן, און ווער ווייסט ווי ער וואלט אנגעקומען שפעטער מיט זיין ירא שמים, אפגערעדט אז ער וואלט נישט באקומען די ברכה פון הונדערט יאר, פארוואס האט ער עס באקומען? נאר צוליב האבן אזא גוטע חבר. פארוואס דערצייל איך די מעשה? ווייל דא קום איך צוריק צו וואס כ'האב נעכטן דערציילט, אונז האבן נעכטן גערעדט פון רב שי' בן פרחיה, אז ער האט געהאט א תלמיד וואס ער האט אים מעניש געווען, האט אים אריינגעלייגט אין חרם מיט פיר הונדערט שופרות, און האט אים געהאלטן אין איין אוועקשטופן ווען ער איז געקומען בעטן ער וויל מחילה ער וויל תשובה, ביז ס'איז געקומען די טאג וואס רב שי' בן פרחיה האט מחליט געווען אז היינט איז די טאג וואס איך גיי אים צוריק נעמען, ווייל איך ווייס וואס זיין לימיט איז און איך ווייס אז טאמער כ'וועל מטכס זיין נאך איין טאג גייט ער רחמנא לצלן אינגאנצן פארפאלן ווערן, אבער די אייבערשטער האט אזוי צוגעפירט דער יאש כ דער שייגאץ איז געקומען ווען דער הייליגער צדיק ר' שי' בן פרחיה האט געהאלטן אינמיטן ליינען קרית שמע און ר' שי' בן פרחיה האט אים געווינקן ווארט אבער ער האט נישט פארשטאנען וואס ער מיינט צו ער האט נישט געוואלט פארשטיין און ער האט עס אויסגעטייטשט ווי כאילו דער רבי איז א מדחה אזוי ווי די מעשה פון די ווילנער גאון און ער איז ארויס געגאנגען און ס'איז געשען וואס ס'איז געשען ער איז אדורך געפאלן און ער איז געווארן א חוטא מחטא וואס כלל ישראל ליידט פון דעם ביז היינט. דערפאר האט דער פשי בן פרחיה געזאגט אז סיי לכו רב דאס אז איך האב אים מעניש געווען, דאס אז איך בין געווען שטרענג צו אים, דאס איז ריכטיג ווייל דאס דארף א רב טון, אבער קום איין לכו רב, האב א חבר רעדי, א חבר צו וועמען דו קענסט דיך אויסרעדן אפילו ווען דו כאפסט א פסק פון א רב, ווען דער שייגאץ זאל ווען האבן א חבר וואס האט געווען, וואלט געטון די זעלבע זאך וואס דער איד מיטן ווילנער גאון האט געטון, ער וואלט זיך אויסגערעדט צו דער חבר און געזאגט, שוין אזויפיל טעג וואס איך פראביר איבערצובעטן דעם רעבען רב פשי בן פרחיה און ער איז מיר אלץ מדחה. און היינט האב איך געוואלט קומען דאס לעצטע מאל, און נאך אלץ האט ער מיר געווינקט איך זאל אוועק גיין. ווען ער האלט ווען אזא חבר, וואס זאל דער חבר געטון? ער וואלט אריין געגאנגען צו רב שמעון בראכי און געזאגט, אזוי ווי דער איד ביי ווילנע גאון, און רב שמעון בראכי וואלט אים גלייך געזאגט, ניין, איך האב נישט געוואלט מדחה זיין, איך האב געהאלטן מיטן קרישמע, קום שנעל צוריק. ווען ער האט ווען דער קנאיליכער חבר, וואלט נישט געשען וואס ס'איז געשען. און דאס איז די סיבה פארוואס איך האב דערציילט די גאנצע מעשה פון רב שמעון בן בראכי, אנצוקומען צו דער פוינט, ווי וויכטיג ס'איז די קנאיליכער חבר. און א חבר מיינט נישט איינער וואס דו דערציילסט אים נאר די שיינע זאכן און ווי גוט ס'גייט דיר, א עכטע חבר מיינט יו טאטעלי אפען מיט אים, דו קענסט אים דערציילן אלעס, אזא סארט חבר אז רחמנא לצלן דו ווערסט נכשל אין דאס ערגסטע זאלסטו עס מיט קענען אים שולח צו זיין, אזוי ווי ביי יהודה. אן אזא חבר קוקט מען אויס אזוי ווי די יאשקע פאנדראק. מען קען חלילה גיין מורא'דיג נידעריג, אבער די קנאיליכע חבר גייט נישט נאר אז איין חבר זאל מפזר זיין ממון הארבען די צווייטע נישט, ניין ניין ניין ניין, ס'דארף זיין אזוי ווי דער מחצית השקל, מחצית השקל מיינט נישט אז איינער ברענגט א גאנצע שקל די צווייטער שטייט אין די זייט און זאגט ווערי נייס, ניין ניין ניין, מחצית השקל מיינט אז ביידע ברענגען, קנאיליכע חבר מיינט אז ביידע חברים זאלן זיין רעדי צו מפזר זיין ממון הארבען איינער פארן צווייטן, בי ד איינער פארן צווייטן ווען ס'גייט זיך נישט גוט. באציענדיג די לעצטע זאך, הווי דנות כל האדם לכף זכות, מען זאגט א ווערטל פונעם הייליגן ספר נוסח חן הלכה, אז צוויי מענטשן קענען קיין חסיד נישט זיין, א רבישע אייניקל און א גאבע, פארוואס? ווייל ער זעט אלעס פון אינסייד. קומט אויף דעם ר' פשי' בן פרחיה זאגן, דו האסט א סיי לחרב, דו האסט געמאכט א רב, דו האסט אים מכתיר געווען, ביסט זיין גאבע, דו קענסט אים פון די נאנט, ביסט פון זיינע נאנטסטע תלמידים, דא איז זייער אסאך מאל וואס דו גייסט זען ווי דיין רב טוט געוויסע זאכן וואס דו גייסט דן זיין דיין רב נישט נקב זכות, דאס הייסט איך קען אים אזוי גוט הייתכן ער טוט דאס? זאלסטו וויסן נאו מעטער וואט ווי נאנט דו ביסט מיט אים יו נעווער נאו וואס טוט זיך באמת אפ אלטע הארר עליו הווי דן איז כל האדם, כל האדם מיינט יעדעם איינעם, די מענטשן פון דרויסן, דיין רב, און אפילו די נאנטע חבר וואס ביסט אזוי נאנט מיט אים וואס ער דערציילט דיך אלעס און יענער טוט אן עוולה הווי דן איז כל האדם נקב זכות. און כדי עס זאל זיין א גוטע חבר און ער זאל פילן קאמפארטעבל זיך קומען אויסרעדן צו דיר, דארף ער וויסן אז דו ביסט אים דן לכף זכות אייביג, ממילא וועט ער פילן קאמפארטעבל צו קומען רעדן צו דיך. און וועגן דעם זעט מען טאקע אז איין זאך איז געבינדן דעם צווייטן, דער עשיה לך רב, קנה לך חבר, ווען טאמער דן את כל האדם לכף זכות. זאל דער אייבערשטער העלפן בזכות דעם וואס מ'איז מקיים אלע דריי זאכן וואס רבי שמעון בן תחי' זאגט, זאל מען זוכה זיין צו זיך מרענן תוך די ערב שבת אין שקלים, זאל אראפקומען גרויסע השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות, פארוואס? ווייל מען דארף דאך מקיים זיין וואס שטייט אין די תורה, ארבע כך כתוב בתורה, אין די תורה שטייט אז אויף א חבר דארף מען מפזר זיין ממון הרבה, נו, א איד האט א גוטע חבר, דארף ער אויף אים מפזר זיין ממון הרבה, דארף ער דאך האבן געלט, ער דארף דאך אים קענען העלפן, ממילא בזכות דעם וואס אונז זעמיר מקיים זיין די דריי זאכן, די אייבערשטער העלפט אונז אז ווען מען ליינט די מחצית השקל און מען איז מקיים די טיפקייט פון די מחצית השקל, זאל דער אייבערשטער שיקן השפעות טובות בגשמיות אז מען זאל האבן פון וואו צו נעמען די מפזר ממון הרבה, און פון דעם וועט שוין ארויסקומען די רוחניות אויכעט אזוי ווי אונז האבן געשמועסט ווי וויכטיג ס'איז. האטס אלע א זיסע לעכטיגע שבת. א גוט שבת.